Aleke nye dɔ gba ya? Ah, mele nyonyo gake mi le wɔ vide vide kpɔ. Aleke dzɔ aƒe le kpoe gbe? Wo ŋutɔ na nya nye kpukpuiwo ɖe. Tso ŋdi ŋdi nye meɖu nane ke o, te nye mena ɖeke meɖu. Like, leke wo ma ɖu nu? Ewo funua? Ya wo me yiwo be lɔho gbɔ wa?

Wote kpɔ be ɖe fike nudzadzra mele nyonyo tse o gake ɖe gavi ɖe le fi o ya xɔe ɖe lakɔ akpɔ ame ɖe akpɔ be leke ɖa. Kpe kaka mame ɖe o gbogbo sia. Kpe. Wɛ me gatsi dzi o sia. Ne yi leki ke tse ɖe la na manya. La yi lɔ ho tse gbɔ ava kpɔ ɖa be leke ɖa sia.

Nyama nyɛ nyɛ. Alo mɛ gbɛgbɛ la tɛ ŋu wo nyabia mi o. N tɛ jɔ fuma to nyatɛ ko bawo tɛ. Nyama nyɛ nyɛ. Ekpo fia kata mi o mo fia. Mi ti bɛ na kpɛ ɖe mia ŋuti. Afi mia tɔ mamlɛwo la na gblẽ na mi. Emia ɖe asi ŋuti o. Ta mi dzi nyateƒe, nyateƒe ko dzi mi le tso gbɔwò. Yame ne mi le group a me. Mawu tɔ. Mi dzi be na kpe ɖe mia ŋtsi mia le eme mamleawo ne woa na vo. Mega bia gake miame ne nie. Ah. Mawu tɔ. Miame leader ŋkɔ ɖe. Ah.

Yale dɔ le dzi. Oh, fifia dɔ la nɔ na me export am nyo ta. Fifia agbɔ le va kaba kaba. Aƒe custom wo ko tam do la. Sen ko wo va tsaka me. Bravo. Your certificate expire alo wo va da la gba le dzi. Ta fifia aƒe pa la ko de ka kana. Ale kana be. We are the oldest men in the business now. Uh -huh. We are we are paving through.

Miva, miva asi tɔ mí ŋu kekekekeke o, va yi oo, wotɔ ŋu kpɔtɔewo ɖe woƒe ŋkɔ. Wo gbɔgblɔ ɖeka ŋkɔe nye Tufɔ Seven. Hum, ɖevi ma ke! Ma ɖevi ma ye ne meɖo ŋku yɔ be three months ago o. Yi wo case va afia, wo kplɔ kɔ yi court and wo be eƒe uncle aɖe tsɔ fita fita va wo va bail ye. Ɖevi ma ke! Mi dze agbagba mia wu nane.

Ava nye mɔ me nya kpɔm na wò. Oh dada megagblɔ nye amɔ olo. Dɔ ka wole ne vi wa? Me dɔ ɖe ke wɔm o. Ka vi kɔkɔ ga ya je lo hu le. Dada me ɖe ku nye me nya wò lo. Gabe via me ka ya je dɔ. Da nye me kla mo. Ka sa nu mo ɖe ŋu kpɔ ya. Nye me sie kpo. Ese me le ya.

Meklãm hafi tso. Wònye zi bua me na wò. Nu ke dɔa meklã wò hafi tso. Egblɔe na mo, Gorina, menye ame gbegblẽ wònye o, mewɔna daƒadaƒa o. Tso, ke wòe do va dɔ kuwò ɖevi masena. Dada, leke nyɔnu kple nyɔnua do fo nɔ nɔewoe? Ke viawo do hafi nèva se nyaa megbe ɖe, etso kafi ke yi ne esena be nexɔ nɔ wòaƒle watsi alo gbeli kakple teti wòaɖu le ƒua dzi kpɔ?

Nyemeva lé se na ƒe ata ɖe asi ɖi hafi Gordie nava yi egbɔ de go. Nyemelé se na ƒe ata ɖe asi o. Nyemele gbɔdɔme kpli wo yim o. Ke ne eva nye dzoim fia, nyemenye susu ka tae nèva dzoim fia ɖo o. Vava nyawo, negbɔ gaglini. Mele ku Gordie na.

Godwin ewɔ mɔ da ɖe mía la manɔ fia yi gbɔ na yi nya ka be ame si ɖe mu. Hmm. Kaka wòhiã be manɔ wò agba te kɔm hafi ano nu ɖum. Hmm? Oh. Hmm. Hmm. Mawu ƒe ŋunya lo, ɖɔɖɔɖɔ nye hã mado le eya me kɔ ɖe etsɔ ko manya nu ɖe ŋuti. Hmm. Hmm. Zahã dodo.

Ɛɛ, mebena ɖe le miniti woamewo megbea medzi be makpɔ wò le afi ya mídona go lea? Ok. Medodom tso aƒeme gbɔna. Yo.

Original 247. Yeah, it's you. Epo de ni le deal are. Epo ni eh, last time for deal eh, German economy machine. Deal eh, ke mi ya ya wa va happy. Tana ba police ba no nya chi. Police ba ko na mi do gbesa gbegbe. Tana ba mi ba kaka ole ne boy de ka ha ba wo nwa ya ba wo rofa. Ni nya problem ye le me fia. Kaka chi le sita me nya ba ni ata control pa ma.

Ba nye tɔƒe setli me tɔ kɔ me. Ta haya me wɔne fia tse ni me nye ni wɔ me me. Ele sɔ. Serious. Ka ka ba ka me ji ne. Me ji eke fɔ se bu tɔ nye machine ali. Kaka. Ni ma to ko ba pa de ba book on le zu ko ma check ko. Ni ma de ba book e. Me de ku ku ne chagba na ku na ma ko le mission ma. E do ma hia na pa. Me a ke ko do na ma ma ma nye me ji ma disappoint. Na chagba na we na. Na su to ni da de. Ese. Agba, da agba. Ne tseki kura me la, tseki da agba na koe na ɖe kuku na esia. Wezɔ na o. Ese na ma nɔ anyi ɖe fi hafi meva o. Kple nyɔnu vi sue aɖe o. Bonjour. Ah! Gori. Tanye. Medze agbagba. Mewoe nyuie.

Ke kpɔe nàɖe kuku nɛ ne ɖi nɛ vɔ ɖe ne miate ŋu va esia ne nava ɖe tɔnye nam elabe eƒe kuku ɖeɖea ɖe eto vovo ne tɔnye kura esia ɖevia kpe fu ekpe fu ŋutɔ ekpe fu ale gbegbe esia dzagbagba esia ele vevie ŋutɔ.

Hm. Godwin tɔa? Godwin ɖeka vinye ɖekae medzia. Ŋkɔ o. Hm. Kpɔga, Godwin va do fu. Nyɔnuvia ɖe na kɔ nam. Do fu. Nuyiwògawoe nye be wòshi dzo. Eshi meklã mo, megblɔ nya, megblɔ na nyɔnuvia afi yim wòle o. Eto fua me vevi. Ena. tasi dzo. Esi megblɔe nam hã o la, hã kaka wòva gbɔ. Nyɔnuvia dzi vi. Ye nyɔnuvia dzi vi gake meva yi ɖe nyɔnuvia dzilawo gbɔ be maɖe kuku no hafi ta me ke ƒua le ɖevia ƒua. Ye meyia, nyɔnuvia dada ɖuɖum kpaa. Medi be yeakpɔ nye ŋkume hã o. Ewu ɖeshiaɖe. Mama hã va va dzum le aƒe me nyuie fani. E, nyɔnuvia mama. Nyɔnuvia mama. Va dzu. Va dzu. Eyi ɖe nɔa gbɔ hã. Enɔa hã dzu. Edzu. Woƒe nya megblẽ o ɖi. Woƒe nya megblẽ o ɖi. Fifia nyɔnuvia va tsɔ vie dzi. Ye wòdzi via vɔ be Gɔgɔrina va gbɔ. Gagbɔ ɖui na gbɔ. Egbɔ fia. Le aƒea me fia. Egbɔ fia. Ye wògbɔa, egblɔ nam be, megblɔe nɛ be neva ɖe kuku na nyɔnuvia. Ta egbɔ va gblɔ nam be yeɖe kuku na nyɔnuvia. Gake fifi la efia ɖi. Ele mí va kpɔ nyɔnuvia dzilawo. Ne míaɖe kuku na dzilawo, ne ale mí ɖɔɖɔɖowo wɔ gea, ne nàkpe ɖe ŋutinye ne míayi ne míawɔ ɖɔɖɔɖoa. Ye ta meva ɖo. Yo vinye, mese nya. Eh, mili mili amewo le nena. Eve gɔn hã megan xɔ menɔ na vugba vugble no. Eh, menye nye ame se afi gbɔ vɔ. Gake nye ma ten gblɔ be menye nye ame se afi gbɔ vɔ ta nye ma wɔ eme dɔ. Eh, adrom be ma do go kple Godwin antɔ. Ma se nya ɖe. le egbea me, etsɔ ŋdia va gbɔnye ne nye ɖevia dzi le egbɔ. Ese nya, ame ame vevi ɖe la menye ame be ketɔ. Míayi míave ɖe kuku, mídze agɔ. Nya ɖe sia ɖe woakɔ ne mí le fi ma míaxɔe. Míatɔ koe nye be mímewɔe nyui o. Mídze agɔ, mímewɔe nyui o. wo míaɖum o, wo me míaɖum o, mí mewɔe nɛ o. Míawoe gblẽ wobe nu. Ta meli no ezã o, fɔfɔ me o, ŋdɔ me o, kelɛ o, etsi dzadza me o, nɔ me nava. Ese nya? Meɖekpɔ akpe kakakaka. Mesɔ akpe o. Ne meɖo aƒea me fifi lae fia ɖe? Ne zã do hã megblɔ be ne Gorina be neva ne Neva woakpɔ kpɔ. tɔgbia. Neva kpɔ. Neva kpɔ tɔgbia ne Neva nyae kpɔ. lia ne wòava gblɔe nɛ. Ne alia mí wɔ gea? Nunya wui. Bali ne gblui na nunya fɔ tsɔ ŋdja nunya yi. Tɔ ga kpɔ kaga ɖo. Eyi ne gblɔ nya gba be wɔ ŋɖe anya me xɔse be ehlɔn ma wɔ ɖeviwo le fia wo nɔ nɔe nye me nya be fu be nyi. Eyi gake eka ɖe me wu yɔ no djɔdjɔ ma. Eka ɖe me wu yɔ no djɔdjɔ ma. Djɔdjɔ ma ne me yi na fia ɖo nɔ shi dom ɖe yo nya me. Eo tso tso.

Enyae nègblɔ. Ye na nye ŋku dze nuya dzi. Kpo, kpɔe ɖa. Kpo grafika me ɖa. Kpɔe ɖa. Ma ŋutsuvia lé ma. Ŋutsuvi ka? Ee. Ee, ŋutsuvia kɔ nya magblɔ. Ee, ye nye. Mee ma. Ee, ye. Xlẽ nuya woŋlɔ ɖe te. Èxlẽa? Enyae menɔ gbɔgblɔm na wòa? Enyae menɔ gbɔgblɔm nɔ ne be esi ƒo tsi nɛ ɖoa, ye nye ya? Adzogli ye nèlɔ̃ be ye via neɖe? Adzogli, adzogli fiafi eve gbe ŋɔ ne ma ɖo poliswo dzidzim. Ye nye ma, nane wɔ. Agbe ya me ɖe, megakpɔ gba me ɖe nabe yi koe ma o. Eya ko menɔ gbɔgblɔm na wòa, ye nye ma, ye nye ma. Eya me nɔ gbɔgblɔm na wa, ye ma, ne megblɔe na be wò eye ke ye ke, ne megblɔe na be ye ke ye ke, kobo klevi, ye ma mi vɛ kɔ ɖe ta mi vɛ, ye ma, adzogli, ye ne va da si ɖe dzi be ye vi ne ɖe, mi ma, adzoglia li nye ma, he ya dzi ne la ye nye ma, megbe fu kakaka gbe, adzogli, adzogli ne lɔ be ye vi ne ɖe, ye nye ma, me ke megblɔ ge na. Va gblɔe nam. Ao. Va gblɔe nam. Nyemegblɔe na wò nègbe. Ao. Nyemegblɔe na wò nègbe. Ao. Ɛ? Ame gbogbogbogboe wova adzo gli yi dze ne dasi ɖo fia fi. Wo dzidzim police wo kpovitɔwo dzidzim. Yi yi yi wo dzidze me. Wo dzidze me menye hama dzi ne li ma. Gobo kevi ye ni va dro ɖe ta. Be ne va ɖe ye vi gobo kevi ye wo gblɔ na. Yi tututu ye nye ya. Megblɔe ƒu egbe. Ah, miawe zɔ. Yo, mi zɔ ɖe mia nu. Ok, mia do gbe ɖe mi. Yo, egbe ne va. Ok, mi xɔ ŋdi. Ŋdi aƒe me. Oli. Ɖeviwo. Wodɔ. Aƒe me. Wofɔ. Edua me. Oli. Wodɔ nyuia. Wodɔ la. Mia megbetɔ. Wodɔ. Nɔviwo. Oli. Mi dɔ nyuia. Mi dɔ. Ŋutsɔ ɖe be dɔ. Ŋutsɔ ŋutsɔ do ŋutsɔ be dɔ va. Ah, mi ŋutɔ koe se ge. Nyanyuia, ŋkɔnyenyea, ɛɛ, Patience ƒe megã. Ame tsitsi ya le míaƒe aƒea mea, yi ke ne miekpɔe ko ŋusiaŋu wɔwɔ gea, ye nye ya nɔ anyi ɖe gbɔnye. Ɛɛ, hafi miawo mieva afia ta. be miagagblɔe ɣeyiɣi o, miɔ miate ɖe mia ɖokui ŋu na madze si ame yio mienye. Ewɔ ƒewo tututu nyemedze si o ta miedi be miadze si mi. Afɔ ka dzi miele? Yoo, meda akpe. Nye hã ŋkɔnye nye Akogo, Papa Akogo Edze. Menye dɔwɔla le Prestea, mewɔna dɔ le sikakuƒe. Abe nɔvinye vevie ya, eyɔna tɔ Ghana. Ee, tsitsia wodona lo be enu lia ŋutɔ li nɛ. Ye ta vidzĩ lɔ dzi viwo tsɔ ŋkɔ nɛ be ŋutɔ li. Gita meƒlena gblẽ o. Ne ekpɔ gblẽ le gita, anya be amee de ɖi. Enye nye be tɔgbia vinye Godwin. Mm. Egblẽ nu ɖe le miaba kpa me. Tututu ma. Eyo. Enye tɔgbia vinye ke sena. Agbalẽ kekeɛ le nu. Eyi ne megboa, agblɔ be ŋkeke tɔ̃ ɖo koe nye ya. Ye vi nyakɔ nya vɛ nɔ. Nya be ao. Tafla tse no ɖe ŋu aŋutɔ koe fiana. Ne mi kpla ma ɖe mi yi yo be nu tɔn ya. Nu ya ne tɔn ya ne ɖia be na koe fia ma be nu yi ne tɔn ya ye yi. Ka mi me ɖa fɔ anyi tɔ. Ele be mi wɔn ka mi age ɖe mi adzi. Mi li mi li amewo le nena. Ka to kuku ɖe ɖe ma. Dzi be mi age ɖe mi adzi. Mi ali asi dzi ne mi. míafa dzi ne mi be mímewɔe nyuie o. Gake meva do go kple tɔgbia vinya ŋutɔa be ŋkee dzo afi wɔ nene ƒe ŋu avɔ dzo si dzo hã. Ebe menye ɖe si o. Yi hã edzi be ave dra fi me ɖaɖo akɔ gbɔ va yi. Gake ne le nenema, ele be nàna fi ya nègblẽ nua le afi ma tɔ nanya be mewɔe nyuie ɖe o. Kpɔa? Ye ma megblɔ sa be milimili amewo le nene. Me da fɔ nyuitɔ. Mi ke ɖe mia dzi ŋdi ya. Mia na mi nya. Mia la fɔ ne mi. Mia do kuku ne mi. Ne nya ne le mia si ya. Mia kɔ ne mi. Nyɔ ha mi yia. Ne mi kpe roa. Mia ga trɔ va. Mia gbɔ. Mia ne ku mi be ŋdi ya. Ye ma lo. Vinya. Asi mi. Eyo yesi. Yesi. Ewe ƒom. Enya ɖe ma enya susu ɖe ma me gblɔ. Bena ɖe. Edze be ŋutsuvia nana nyɔnuvia dada nanya be ɖe ŋugbegbe ya ye wòe gakea medzodzo ge vie agava. Ko ke kuvɔ pr ebu be no kom. Ba amewo no gblɔ be hɛ heya ko gblɔ me yiwo le ya heya dzi me yiwo le ya yi ta yi ŋwa yi nene ma ɖo kake nye ŋke zɔ e gblɔ ga fi ma nya ee me gblɔ ge no enya be adada ye nɔ nyi afia enya fi ye via le gake abe ye menya fi ke ye via le amewo nye kum amewo nye dzu abe ye menya fi ke o le ʋu kekekekekeke Wodzi via. Ɖevia tsi ɖo tugbedzɛ me ɖo nyoteƒe dzra ɖo fiasui evia va do bena eye do fua. Gake ɖe meda akpe nɔ ŋku ametsitsi nenye vava. Alea negblɔe enyo ŋunye. Gake se ŋsia megblɔe no do ŋgɔ be ametsitsi ya ko nele aƒea me ko ase nya ya awɔ eme dɔ na mia. Iya, dzɔgbenyuitɔwo le gbɔnye hafi miege ɖe dzinye fia. Taɖɛ, mina mí mɔ vi aɖe, míade ta, da, tagbɔdanu vi aɖe kɔ ɖi, míage ɖe mia dzi. Yo, enɔ nye. Mm. Miaƒe dzi nefa. Eyo. Ale nègblɔ mɛ kɔ. Megblɔe tsã Nya me xoxo ʋli. be, Hafi nàge ɖe ame ɖe ƒe aƒe me ale be nàƒle agbo. Mm. Ee. Ne èdo agbowo xɔ agbo nuwoa, Ee. hafi nàge ɖe aƒea me. Mm. Gake mí kpakpa sesẽ ɖe. Mm. Ee, tɔgbiavinya na menya be Mm. yeva ɖe kuku ne. Sena. Mesena wòle be wòaɖe kukua na. Ye va ɖe kuku ne Sena. Haa! Vɔ menye Sena ye wòle be wòaɖe kukua na. Ee. Ee. Amegãwo xɔ menɔa avu gbɔ avu gblẽ na o. Ne meli ame yi ge le ka. Eyo. Eme kɔ. Ta yewonye be amegãwo xɔ menɔa avu gbɔ avu gblẽ na o ta. Mena mɔa mi. Eye mi be yeawɔe kɔ.

Ɖekakpuia be ɖe, ŋukpe ya ke miedo mía alo ŋukpe ya ke Senna kple Godwin wodo mía ŋui ko miawɔ fia ko mi katã míaƒe dzi nafa, aƒe nafa, gbe nafa míanɔ kɔ. Ye nye be ŋka miava edzi srɔ̃ɖenuwo kabakabakaba miava ɖe Senna aklo ŋukpe ya ƒe ɖi le mo na mi. Kɔsiabu nadze. Kɔsiabu dzedze ge. Kɔsiabue nye gbãtɔ. Danye gblɔe nɛ papa be ye ŋutɔ metsi tsi wonye. Kɔsiabu nya ma dze be wòase eme. Gblɔe nɛ. Ee. Enya ase ma. Nyanɔ evinye nasi ne nyanɔ kpɔ be nyateƒewo tona. Wokpɔ amegakpui nyawonyawo. Ee. Mikpɔ amegakpuia nyawonyawo. Ee. Taflatsi nyɔnue koa ne le ɖi ele be na ɖi ne ɖe nyɔnua ele be na ɖi nya ɖe me gblɔ nya nɔ ase gɔ nyɔnu adzi vi ne ŋutsua nya bubu gɔmedzedzea me nye nya ɖe ko wu enye nya edo dzidzɔ na be mi gblɔ fia be tabiabia be ŋɔ ne sɔ. nyateƒe ye ta me gbɔ ɖo ta edzi ka megatso mi vɔvɔ megaɖo mi ne metrɔ yi fia mm. nafɔ meku moa mm. efie efie yia age ɖe mia dzi ne mege ɖe mia dzi fie nyo atsɔ mm. fɔfɔ ma ma ba maxɔ agbalẽ ko maxɔ ŋkeke le mia si kɔ nyakpɔ ɖa be leke wanɔ ɖo eyo Etsi megave nu. Eyo. Eŋu lia ɖe. Mm. Ŋutɔ li. Eyo. Sea. Yo. Ee, sena ɖe. Ee. Metsi gbɔdomevi o. Eyo. Ye sena meɖe gbevu srɔ̃. Mhm. Ale ne dzia, mm. mi wɔ gene. Akpe na mi. Ese. Danye nya ma gblɔ mo le. Bese ba be le bese mo. Nya nɔ be nya kata gblɔ mo le. Tu ɖe vidzi kpɔkpɔa. Mm. Eme anya vi ɖe ko nya. Eka ɖe dzia? Enya vi ɖe koe nye. Eyo. Ee, Godwin ɖe. Ee. Yi hã le ƒomea me. Mm. Sena hã gale ƒomea me. Mm. Ah, Godwin agazu mia ɖe vi. Ye mi ŋutɔ wɔ gafi ye, eme mi ŋutɔ mia gbɔ le mia wɔ gafi Godwin na nye miaƒe vi ye. Ye gblɔ me le. Ah. Ye gblɔ me le. Nana me ah, eh, eh, Godwin mo hia ƒoƒua ɖe wema. Wòkɔ kpɔ wòkɔ eƒo nu ɖe wòkɔ ƒoa. Ee, mi se nya. Ka gɔli mu ye? Abe mi me kɔ ga da ba to. Eyo. Ese nya. Yaba shi ne tsɔ. Mi me kɔ ga da ba to. Ne ŋkɔ nye se ge. Eyo. Eme kɔ. Eyo. Enya. Enya. Edi no. eɖi no hmm. ŋun yóò gɔɖi ni o nye le le asiwo ɖe eɖi no. ka gɔɖi mu meke be kpɔ gɔɖi mu kpɔ gɔɖi mu ma ka lu hɔni gɔɖi mu. nye nye ko wokplɔtɔwo ka mi va ko va gblɔ fia kɔ ye koe na mi be fafa na va kɔ ŋusianu na dze fia to kɔ miaƒe asi ne tsɔ kabakabakaba miava ɖe se na. Eyo, nye ame ɖo ɖe ŋuwo tututu afia, meva kpɔ fia ne va za wɔ me fafa ɖe yeda dzi o. Ne va nyɔ fia ne ma hlẽ ɖe ŋuwo fia hã. Mm. Ne va hlẽ ɖe ŋuwo fia kɔ abe bɔbu da. Ne va hlẽ ɖe ŋuwo fia ne tɔ abe bɔbu da. Eze zie nu enye bɔbu ya.

Ever Nya mi move ga. Me ni me wo course ɖe sia ɖe fi me yina me enu ɖe sia ɖe ya me ma set da ɖi ho. Ta e mo ma gblue no. Na nya me jo ga Nigeria. Bo fi abe Togo Ghana la wo share border ta ame wala o ga vale so vigilant ame dina va no. Ka bo ga ne be pressure calm down bi la. Kina nga ta gbo kwa ba. Koko kwa mi link of wire ele mi fo ga kwe. Enyo na masi va le mi fia kɔ enu na ekui ta ekui ye nye ŋɔ ye nye ŋɔ ekui ta fia mi le fia nya tsɔ nya mo plan be tsɔ he tsɔ kɔ evɔ esi edze be na fu mega wo mega ke ɖe na ɔba kasi nu o ekpɔ be ekpɔ be ɛ miaƒe ɛ manu fia ekpɔ be le ma ele ma ɖe awo

Alo du sia elabe ŋku ŋutia ŋku le mía ŋuti ho. Fia ne gava zɔzɔ kple girl ma every time alo ne godo mi every time a wokɔ nakpɔ be hm. Etu ne elabe wɔwɔ va dzedzem. Ne wodze si ya be wò girl ya edze be wɔva le o. Eta be ma move via. Ta edze be na na cool ne ekpɔkpɔ gododo kpli hã. Ese gɔme. Yes. Mm. The boss, how we start going? Mm. I need to